e mahia ana i roto i te tani o te whare nei, o te iwi taunga tua. Ā, ko te whakaaro a Waikare, he rite ki tā Rua Tāhi, a koe rā anō tētahi o ngā take i tae mai a Waikare Moana. Ko ia tēnā te pōuri me te mamae kōrero o ā tātou pākeke kei waho i te whare. ā, e mau rākau ana, e tukituki ana i ngā pakitara, ā, o tana whare. Ā, i ngā wā o mua i a Te Rangihaunga, ā, ko ērā korou ka ratou pērā. Ā, nā Ruatāhua tonu tēnei uiui ā tātou karo, nā kia hoki i whakamuri ahau i ahau tērā motu. I noho nā Pākeke o Ruatāhua ki te hū. Nui ngā kōrero i puta, ā, engari ko tētahi o ngā kōrero i puta i taua huringa kia eke mai ā rātou ngā pākeke o Rua Tāhuna ki te kōrero me ki te kāhui ā Paki nei. Ko tā rātou e hiahia ana te whai i te tikanga i whakarere iho mai i ō tātou kuia, i ō tātou pākeke, kia kōrero kaua ki te kaua, kia kōrero rae ki te rae, kia kaua ake e whakapaoho atu ana ki runga i ngā kāmera, ki runga. ki te ao, engari kia haere mai ki konei ki te kōrero ki a rātou. Ko te kōrero i tuku e te tuhi kia paki, kia noho, ā, ki te hui i tēnei rangi, tēnei ata, i roto i tēnei whare o tātou. Ka kore nā e whiwhi e hia hara mai ana ki konei, e hoki mai ia ki rō tātou. Hō noa muri mai tēnā nā tana whakatana ki kāre ai kāre mātou ki hē ara mai ki konei. Ka hiahia i te kukume ake ki roto i tētahi atu whare ki konei, ehara nō tātou. Noa kāre mātou i whakaae ki tēnā, ka kī atu, ē, hoki mai koe ki Ruatāhuna, hoki mai koe ki Te Kōhanga, hoki mai koe ki tērā o ōna kāre. Ā, ko tāna whakahoki mai kāre e wā.

Ka kite atu au i ngā tāngata e tūtū mai ana ka tahi atu ki te tangata i te mohoao o Ngāti Manawa. Kātahi ka puta te whakaaro e kī, e kī, e kī. Nā au nei te mahi kino. Nā au nei nā Ngāti Manawa te mahi kino i riro ai te whenua. I te wā anō te Pākehā e noho Pākehā ana tērā whenua, ko Reipaku kite atu nā Taramura e mura mai ai. Ko tētahi kōrero, ko tētahi whakaaro, ko taku whakapae e kī ana au ko te hoariri hou i tēnei wā, ko tā tautoko. He aha inā te mea i whakatōkia e te Karauna tētahi kākano kua roa kē e tipu ana, kua tangata whenua kē i roto i a tātou? He aha tērā mea ko te pono kore o tātou ki a tātou anō? He wā i tū au ki waho i te pā tū o te wharenu. Na kai te mārama au ki nā whakaaro o nā mea kai waho. Kai te mōhō au he wā i noho au ki roto i te pā tū o te whare. Kai te mārama au ki te āhua o te noho i roto i tēnei, tēnei āhua. Whakarongo ki nā kōrero. Me taku, me taku whakaaro ki a au. Ko kua pēnei rawa kē tō tātau hē, kua kore i aro i ā tātau he, he ara whakamua mō tātau. Kua mahue i ā tātau nā kōrero a o tātau pākeke. Te ara whakamua, he noho tahi, he kōrero tahi. Tēnei hui i te te rā nei, ā, kō puta mai wētahi nawe ko te te mea nui ki a au, ko te hiahia o te iwi ki te anga whakamua. Ki a au ko te Poari o Tūhoe, ā, i te wā e ora tonu ana te Poari o Tūhoe, ka anga whakamua mai tātou, ka hono, ā, honohono tātou i roto i nā, i nā kaupapa nui, whakaara atu ki te. Te Rōpū Whakamanao i Tiriti o Waitangi, te whakatikatika i a tātou, ko ā tātou nawe ki te Kāwanatanga, te whakatikatika inā nawe i uhia ki ngaki a tātou ki a Ngāi Tūhoe. I hono tātou ki te kotahi ā Tūhoe tērā. Ka hīmatahia mai te hīkoi, ā, mēnā mahere pae, tata pae tawhiti. Kaua tātou e wareware, kaua ō tātou kanohi e taka i aua pae nei, i aua pae, pae tata, pae tawhiti. Ā, kai te pai rā taku wairua ināianei i te rongo, ā, i te, i te aroha i roto i tō tātou whare, ā, ahakoa te āwanawana, ā, ā, me noho ki te whakarite, ā, i tētahi rongoa mō tērā, ā, e noho, e noho pai ai tātou katoa, ā.